Светлана, хәерле иртә, Иванна, сезне чын күңелдән хәерле иртә дип Болгар радиосы студиясеннән сәламлибез. Дуслар, э, Җиңү армиясенә кушыл дип исемләнгән телерадиомарафон дәвам итә. Шулай ук ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканалларына кушылыгыз, Булгар радиосына да кушылыгыз. Һәм сез дә тиз арада Җиңү армиясенә кушыла аласыз. Моның өчен Татарстанда яшәүчеләр 117 телефон номерына шалтырата ала, ә инде Россия төбәкләрендә яшәүчеләр 8 800 222 59 00 телефоны аша шалтырата. Болгар радиосы да Җиңү армиясенә кушыл дип исемләнгән телемарафон кысаларында студиядә кунакларны кабул итә башлады һәм безнең беренче кунагыбыз инде студиядә. Әйе. Ул Татарстанның от казанган артисты булса да, халык аны безнеке Үзебезнеке, ди. Инде күпләр таныгандыр, аңлагандыр. Әйе, дуслар, бездә студиядә кунакта Татарстанның атказанган артисты Фирдүс Тямаев. Фирдүс, хәерле иртә. Хәерле иртә барыгызга да. Исәннәрмесез? Фирдүс, син һәр вакытта э, махсус хәрби операция зонасында булган егетләргә, аларның гаиләләренә ярдәм итә, ярдәм итәсең һәм э, шулай да менә әйтеп үтәл, нинди эшләр башкарылды һәм алда нинди планнар көтелә.
Эшләгән эшләр бик күп. Аларның хәбәр монда барсын да сөйли башласак, монда безнең вакыт җитмәячәк. Э, бүгенге көндә менә спецоперация башланганнан бирле э, әле шушы э, эшне туктаткан юк, ярдәм юлын эзгән юк. Бүгенге көндә дә Аллага шөкер, солдатлар белән мөгаллимәдә. Шул үзебезнең тиешлечә кирәк яракларны илтеп, ярдәм итеп торабыз. Фирдүс, менә махсус хәрби операциядә булган егетләр белән даими рәвештә элемтәдә торасың дип беләбез. Әйдә әле менә шулар хакында да сөйләп үт әле безгә. Егетләр белән элемтәдә, хәтта алар миңа төрле вакытта шалтыраталар. Төнге икедә дә, иртәнге өчтә дә, абый, без исән-сау чыктык, Теге кайнарлык тагын дип инде без исән дип тә шулай, ну, аралашып торабыз инде, кирәк, ниләр кирәк, без сорап торабыз, хәлдән килгәннәрне акчаларын җыеп ярдәм итеп торабыз. Элемтә дә, Аллага шөкер. Әле күптән түгел энекәш Роберт кайтып китте. Ул инде үзләренең командасы белән акча җыеп, Түбән Норлат авылында күп районнардан чакырып керәш оештырдылар балаларга. Шул хәтта үзләренең патриотик менә эшен дип әйтәсе килә, анда гына түгел. Монда да кайткач. Монда да балаларга өйрәтәләр. Машиналар җыеп җибәрдегез, тагын ниндидер чаралар үткәрдегез. Болар барысы да менә чын күңелдән, ватанпәрвәрлек хисе белән башкарыламы, Фирдүс? Син аны башкача башкарып булмый. Миңа пиар кирәк түгел, аны аның белән пиар итеп булмый. Чөнки ну моның белән пиар итеп булмый. Чын йөрәктән башкарылган эшләр. Әйе, бик күп, бик күп машиналар җибәрдек. Кирәк яракларны җибәреп торабыз. Шуңа күрә менә хәтта менә заправка кергәндә дә Була шундый хәлләр. Фирдүс, без беләбез, ярдәм итәсең, без сиңа ышанабыз дип, акча биреп калдыручылар бар. Менә концертларда үзләре, әйе, мин сораганым юк. Без беләбез, кемгә генә булса да, без беләбез, солдатларның кулларына тапшырабыз дип. Шуңа күрә инде тапшырабыз дип ышанып, менә шундый ышанып бирүчеләр дә бар. Инде